am amukela ka channel ya matimba ya Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yin'we yi kota ku kula ku fana na ti-channel tin'wana ekaya ra switsundzuxo swa vutomi um ni lava ku vulavula hi mhaka leyi lava ni landzelelaka ka Facebook TikTok Twitter na YouTube ni te ni lava ku vulavula hi Rivonia Red Room part four red room part four ni vulavula hi mhaka leyi laha ni te swiyimbeleri ti-actor-a na ti-M_C or ti-program director lava mi va vonaka vo dumaduma laha tikweni mi kuma ku munhu wa kona loko a sungula i sungule a ri hansi mara loko mi languta namuntlha ku na laha mi kuma rivilo ra vona ri le henhla mara ku na laha mi kuma ku va ha famba hi level liya a yi gonyi. ku na laha mi kuma ku most wa vona va tirhisa different things or swo hambanahambana van'wani va tshamile van'wani va khendleni van'wani va yi kwale ni vulaka kona ka ti red room a ri voni vanhu lava van'wani va vona that's why mi kuma ku kun'wana ni kwihi va hlamba hi tingati ta vanhu. van'wanyana va tirhisa swilo swo karhi ku va mi kuma ku loko va fika lomu ka ti-event kumbe loko va ri na ti-gig mi kuma ku va va na tisapotara to tala van'wani mi kuma ku na album ya kona mi kuma a xi yi bi no ba xi xexo mara loko a ka fika ka festival vanhu va penga kunene those guys van'wani va vona. loko va fika le va fikaka kona va fika va nyika swilo leswiya va fika va va byela ku okay loko u lava ku va successful ka this industry or la yi nga kona endla swilo swa so na so ni rhanga hi leyi mi kuma ku munhu va n'wi byela ku lembe na lembe hi lava ngati ya ya ya ya n'wana wa wena. Kun'wana mi kuma ku a famba ten different villages like xikombiso a ya ka Mhinga a ya Phalaborwa a ya Nkowankowa a ya Giyani a ya ka Bungeni a ya ka N'wamurimi a ya Chakhume a ku Atteridgeville a ku a Jabulani kumbe a swi kwele Soweto a hetelela hi le kwihi hi vo Durban. i va a ri na different girlfriend ten wa ti-girlfriend i make sure ku ti-girlfriend leti ta hinkwato ti va na vana loko ti ri na vana ti-girlfriend leti ta hinkwato ti ri ten wa swi tiva ka ten years leyi nga ku teni hinkwayo i ta make sure for that ten years i famba a kha a pampula vana lava hi one one until yi ze hela ten years leyi because swilo leswi a va va nyikaka swona leyi. swi ta mi byela ku mina loko ni twa torha ni nwa ngati ya munhu wa swi tiva ku for that ten years ta va ya kha nwa ngati ya vanhu ya vana lavaya ene mi kuma ku se loko vana lava lovile kumbe a teka wun'we ka vana lavaya vatswari va vona or mutswari wa n'wana luya i tshame ka xoho ku n'wi endlela swilo swa kahle mi kuma ku van'wani mi kuma va xavela ta timovha va va akela tiyindlu ku va a nga voni nchumu ku ngati liya n'wana ya yena liya. i yi tirhise somewhere ku a kota ku endla ku risimu leri ra yena ri kota ku ya mahlweni ivi mi kuma ku emahetelelweni ka siku swilo leswi swi hetelela swi karhala na swona swi ku a ni karhele ni lava ngati ya ya ya ya makwavo wa wena ivi mi kuma munhu a dlaya makwavo ma ni twisisa swilo leswiya loko no ya ka xona xi xi xi nge pfumeli loko no fika no ni ku nyika ngati ya malume wa mina leyi xi ta ku byela ku no ni ku nyika ngati ya ya ya ya mhana mina no. ma ni twisisa? Ku na vanhu lava vo xi xi xi xi lava vona ku xi dlaya vona, xi kota ku tirhisa ngati liya. A xi teki ngati ya mani na mani swilo leswiya, swilo leswi va swi tirhisaka. Se mi kuma ku vanhu vo tala loko hi swi endla swilo leswiya, hi ti byela ku a ku na hi ta hanya kahle mara mi swi tiva ku na mbuyelo wo biha lowu nga ta ta ka ndzhaku. Ivi hi suka van'wani mi kuma ku those guys va fika va xava. va va nyika tinyoka. Tinyoka letiya loko i ri n'wanuna, yi ku byela yi ku okay it's fine mina loko ni lava ku ku ku ku ku ku kha muroho, ni ta kha muroho na nsati wa wena ntsena. A ni lavi ku kha muroho na mani na mani. Ma ni twisisa? Ivi mi kuma ku wena i ti byela ku hayi. ni tlele na papa va ka hina or ni kha mi rona papa va ka hina kasi a wu kha mi rona vona i kha mi rona xi xexiya xi xexiya a nga vuya na xona kwele a nga ya kona va fika va n'wi nyika xona kumbe loko i ri n'wansati xi ku byela xi ku a mina ni ta la ku kha mi rona nuna wa wena nuna wa wena ti byela ku i i i kha mi rona wena kasi wena a wu kha mi rona yini i kha mi rona xi lexiya ku va xi endla yini xi kuma energy xi kuma matimba ku xi kota ku va strong Van'wani mi kuma ku xi ku byela ku mina ni la ta ku wena i come ra wena n'wanuna kuloni or na n'wansati kuloni mi kuma vanhu va kona va ri na tichomi na vanhu valava munhu a tshama na yena a ku a ni ya teka nsati loko a ri n'wanuna i vuya na na na na n'wansati wa n'wanuna. se i vavanuna loko a ri n'wansati a vuya na n'wanuna mu kuma ku i n'wansati va fika va tshama swin'we vavanuna na nsati mi kuma vanhu lava mi kuma ku se va ri successful because xilo lexiya a xi swi lava ku wena i va na nsati swin'wana swi na jealous xi ku byela straight loko u tshama na mina a wu vi na n'wansati loko u ri n'wanuna kumbe loko i ri n'wanuna a wu vi na n'wansati loko u ri n'wansati a wu vi na n'wanuna. swilo leswi a swi kha miroho swin'we na vona i moko rifumi leriya ri kula ri ya mahlweni na tingati mi kuma vanhu lava loko va fika ka ti-festival i suka a hlambe hi ngati liya loko va fika a nghena exitejini ku pengiwa laha fambaka kona ka ti-event ko pengiwa vanhu va hlaya because of what i tirhisa xilo lexiya lomu la kota swona vanhu lavawani vanhu va ka hina la ta mi byela xin'wana fika ka festival i suka i tole mafurha nguluve. or i suka i dye nyama ngopfu loyi i fika i yima kusuhana na yena mi ta swi vona loko a fika a nghena la xitejini a perform-a zozozozo mi ta ti vutisa ku artist leyi a nge yi perform-a ngopfu namuntlha yi wini mi kuma ku loko a ri eMC-ni a swi leswi vulavulaka swi vulavula swilo swa haleya swi khoma no khomani because wena i va i tirhise something i va i tole mafurha ya nguluve kumbe i dye nyama ya nguluve loko u fika nkhavu u tala mafurha ya nguluve mavokweni u fika nkhavu u ta vula u fika a perform-a laha wa wa. ma vona se swilo leswiya vanhu vo tala loko va ya le ka red room red house va yela ku ya va ya laha va va onha kumbe va lava ku fuma hi xipidi loko va ri ti-artist or ti-M_C or va ya laha va ya va ya fuma hi xipidi ku va kota ku va na ti. na valendzeleri vo tala music wa vona wu xaviwa ngopfu loko mo languta ku na swiyimbeleri swin'wana ma swi vona ku ri lava khale va ri ka industry va kokotela a va wi mara u kuma ku un'wana u fika a nghena ka industry vo ma two to three years ivi a wa loko a vona ku wa wa ya le ka ka ka kwale hi vulaka kona a landza swilo leswi a vuya na swona. ivi loko mi languta artist ya kona lembe na lembe ku fa vanhu ka vona mi ti vutisa swivutiso i qambhe njhani lembe na lembe ka vona ku tshama ku kha ku fa vanhu loko ku fa munhu music wa yena wa tlakuka ku fa munhu music wa yena wa tlakuka lero a loko a ri mufambisi a ri a ri M_C sweswo sweswo loko a ri actor sweswo sweswo. van'wani va kuma energy liya hikuva va ayinana n'wansati kuloni a ayina n'wansati kuloni or n'wanuna kuloni a ayina n'wanuna kuloni xilo lexiya xi va xi kha xi kuma energy ku xi ta kota ku ngetelela risimu leriya na loko swi nwa ngati a swi nwi ngati ya njhe na njhe. munhu yaloye va kha heta vanhu lava yi va kha dlayetela maxaka a endla yini hikuva a ta kota ku ku va na power va na energy loko a fika vanhwini a penga kunene that's why mi kuma ku swin'wana hala ta swi vulavula laha hi ku van'wani mi ta ni zondha hi kuma ku ni boxa swihundla lava ni tivaka vundzeni ku hi mina mani va swi tiva ku that information ni yi kuma kwihi ende ni nyike hi mani van'wani va vona hi famba hi tlhela hi va heleketa kwala ka maxaka ya hina va tin'anga. munhu a ni foyinela xihundla na ku ni twa va ri mhani mani mani or papa mani mani xaka ra wena ra i n'anga la u taka ni heleketa ku ni ta ka ni ku heleketa xaka ra me ri lava mali u kuma mali if i kota ku fuma i va na mali ivi un'wana a swi tiva ta ti vutisa ku a wena leswi ti hluphekelaku me ni na swi tiva Xitsonga xi ri yini xi ri n'anga yi ti tshungula loko ni fika laha va tlhela va ni byela va ku hayi. na wena n'wana sesi or n'wana buti or n'wana yini n'wana hahani n'wana yini loko i swi lava hi nga ku nyika mara i swi tiva ku na switandzhaku swo karhi wena hi nge ku nyiki hi nyika valava va le va ta dilana na swona until wena ti hluphekile sweswi swi hluphekisaka xiswona ti fambele hi mukondza sweswi swi fambelaka swa mukondza sweswitsongo i nga na swona dya na swona. hikuva hi lava ku ta ku hi heta maxaka va tshiki lava va heta maxaka hina hi ti lavela mali hi lava ku fuma se swilo leswiya swi na nghozi ngopfu mi swi chava swinene mi va hlonipha va yisa laha vanhu va ku loko va fika kwalomu va fikaka kona ku ri na ti-event ku ri na yini yini mi va languta na mafambelo ya kona risimu leriya ri kahle a ri kahle ri heta maxaka van'wani va mi kuma va hetelela va hlangana tinhloko va penga. se mo hlamala loko hi ri loko mi famba va ku ma yi tsundzuka nqambi yo karhi or ma n'wi tsundzuka mani mani a yi ta xitori yini yini because of what i ngheni yi ri fumi leriya yini hi ngati a nga tirhisanga matimba ya yena vo tala ha va tiva va sungule kwale hansi hansi va fika laha va nga fika kona loko u hlaya u pfula tibuku ta vona hi mi hlayela bibele loko ku ri bibele yi nga tali tlhela yi hundza a swi tiva ku va huma kwihi va ya kwihi. na loko va humelerile na sweswi hi hlamarisa mara ku na van'wana sweswi hi hlamarisa no le hlamarisa mi ri chava rifumi leriya rivonia yi na nghozi red room yi na nghozi ku famba mi ya xava swidadyana or swidudwana swi mi tirhela swi na nghozi mi ta heta maxaka na khensa mi langute channel ya matimba emani wa mali ku chipusana kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na channel tin'wana thank you.